Minasan konnichiwa, selam aleykum ve rahmetullahi berekete ez Fatma Amama û hîn gudayî kursê fêrbûna zimanê Japonî dikin asta yekemîn keta kana dersa şeşê. Eger ev ewil ca hîn me bînin vegerin dersa zîro ez ê ji wara lînka wê bihê li komenta de me ji ber çimku ev kurs e ev ne hema vîdyo ya ya YouTube ya tê gudayîkê û tê res gudayî vîdyo gîdîtêkê na ev kurs e em vê dê vê kenalê de xwe dielîmînin zimanê Japonî. Ji ber wê kêş dest pê keva ku dayikê ji ber tu bizan çawa çawa çî bû. Me hêragana xilas kir me em niho vica dest tu bi kata kana dikin. Wego hîn zanin yê yê ji ewilê ve ku dayî me dikin hîn zanin ku dersa berî vê me na giyo bir û niho vica me ha giyo bûne lê berî wê divê em lêvegerîngî çêke wego hîn zanin.

Ew jî me got manayê xox e. Ji bîr neke her dem lê vegerîna çekê ji ber hûn tîp û pevî xwe ji bîr nekin. Hema rojê nîv saetê ji demê xwe bidin lê vegerîna zimanê Japonî. Kîyej ba her sê tîpa tîpa S e. S. Ha ev e. Hersê dişê bêhn yê ku dilema mijwara hersê kên beyê ku daj be hîn cuda ye li qaba da bizanin. Deka lêvegerîn bes e û em dest bi dersa xwe kin. Ha giyo. Tîpa yekemîn ha. Wisa tê nivîsandin? Hî, mane hîn zane em çawa vi dibêjin. Em ezmanê xwe peh nedikin, her dû ke vê ezmanê me li diyanê me jî jo dikevin. Fi, ma ku hi nîne, em bêjinê fi. Û ev tîpe e, her çar dengê bingehîn a, î, ê, o pêra kiçik milê wê yê çepê de tên e, milê wê yê rastê de tên vîsandin ji ber dengê fa, fî Fê fo çêkin. Çim ku ev denge ji Japonî de nîn û em hewce ba dengane ji be em pê peyvên îngilîzî binivîsin. Yan jî yê ecnebî yê ne Japonî. Tîpa pijra jî hê. Belgo bê bî yewa demê me hê ragana dabî min got ev tîpe gelgê muhterem e û jixweşe me û tazê ji ber çi çim ku şeklê wî nayê guhrandin. Hema her nefsa wê û şêweyê tê nivîsandin çi hîrekan e çi katekan e. Ji wê yekê min got ev tîpî gelgî muhterem e û hînê pijra bizane ev heval zanî ji ber çi. Kesê ji xweşem û ciyê xwe de ile kifş e. Ile cuda ye û mirov nas dike vane. Hû ev tîpa taliya wisa tê nivîsandin wahayî jî hewa wî nexelte niqaba wê û oda çi bihinîyê ku diçim ku. Emê e, ha giyop tin tin û marû re emê bi va vê dersa bê bûne lê ka em lê vegerin kî ji denga re çêkin me gu ha hî fi hê ho û me gu fi bi her çar dengê bingehîn a û î û ê û û ratên kiçi ev her pênc tîpe kiçik milê wê rastê tê nivîsandin ji ber ji me re dengê fa, fî, fê, fo çêkin ka vêca hîn vegerînin fa, fî, fê, fo. Bî demê peyva vêce. Vê peyvê bêjin kayê we re derkevtî.

Fork. Ew ji bo nava zanî şok e. Yani fork bi îngilîzî û bi xwedî dixwelibin li Japonî dibe fork. Avel vê deyê tîpa û kiçik piştî f hatiye ji ber bi fû. Vîdeo bisekinin û vê bêjin. Fast food û ew jî yanî fast food xwarina bi lestê çêkin û

Îngiltera di sala hezar û neh sed û şêst û şeş standiye û Espanya jî sala du hezar û dehê standiye ber ku bibîra gelê ji we. Ji bîr neke guhdarî Instagrama Japonî Kurdî jî ken çimku em tê de lê vegerîna île çê dike ji peyva û tîpa re. Heta ez we bînim bersigî du nih û çend du sê roj dîte xwedî hes ke ja ma ta.